Abagusima inse simore, na ere ngokora evidio eke mbwate omoichano sana. Nkoinyora chingaki chia kare, ekero ngosoma ehistory, twatebwa ng'a ntwabate abangwana buna George Morara. Barenge abang'aini, bagokora amang'ana kwarora ng'a omonto okorire eke egento buna omo omogambi. Twabate abangwana buna babu Sam Ngeri. Okoigwa ng'a omonto ochorirwe, chisukuru chiagachirwe, chipaare chiarosigwe. Yaani omonto agochorwa ekero okoma gotwara ebirengerero biang'o? bi'omwananchi, amagenderero, nkonyora ande ebesa yane, nkonyora ande ki ang'o, lakini abananchi mbaganetie ki? amagenderero. Inki ngokwanera iga? Ekaunti eye ase nde bono iga ngosinda, kisii county eye, buna tokogamba iga.

Nchimanyire ase chikogenda, naki nigo egasichire. Magenderero takoreti ki? Taiyo. Egavana ya Kisii County kogosimba arati, Kiambato igaa simple statistics ng'a Nyamira ekonyora five billion shillings, almost six. That is half of Kisii County. Nyamira nataba kore ebinge nabo ogoika orore ng'a there's some There's some leadership around. Tenga Kisii county bono iga. Ase ongwae onye tigete buya buya pi noere. Egento gekonkuna mono viongozi mbibwati bosoku ng'a tindakora amagenderero naki nkororokana na ekere ngotara. Bado babwate chinguru gosoka isiko kobwate amakondo kogenda amatanga kogenda emeyega ao ao gokwanera abananchi. na kende nkicho giakorerwe. Kisii county ntobwati chibare chiroo, chibare chinyinge na amaraba, chiare buna egreda, chiare buna ebiragita ebi, bakora baenda. Ntobwati industry ende yonsi yabire established here county, toratenge ngaki ase mbarati, oigwe ere industry ya amatoke gose ogosikia ang'o, hakuna. Buna togamba iga esewage system ya Kisii county ere broken, juzi nare buna esewage ego flow ase iga emete ime. Buna tokogamba iga, chi class rooms chionsi pi chia Kisii county nchicho chiagachire chia ECD, nchicho chiagachire to the standard orateba ng'a omwana o ECD nabo akoenda iga asome. In fact ebirasi mbirobio bia momo within Kisii county iga. Buna tokogamba iga, ntobwati dustbins Kisii county, nonya onde ore ritoke buna tokogamba abagusii, ase orarute obochafu boria. Okoruta omotaro ime. Estage ya Kisii county teragachwe to standard yabeire enke na ne plan ya goexpand this financial year teiyo. Ake ndesete ndete gokwana iga ase obwa ase obweng'e. Aye bono tindi kogosesa embarati bieka. Inki giatanga chimpi chia Kisii County korwa ekero igoro kobori omosubari? Ekero mwachoretwe na abananchi, ase abananchi nabo abwo bachorete ase embarati, ki motaka komoboreria chibesa ngeche chia amagenderero? Atari aikanwe ne Senate, anga korwa bosongo igaa mwamoboria amaswali, nkai chibesa chigochia chia ekaunti amagenderero taiyo? Onye chigokora egasi, abana inche banyore explanation, bateebigwe ng'a yaya, ere iga na iga, chibesa nigo chiachiroche. Abajumbe, Anthony Kibagendi, bari more ase Matiang'i, barongo badia. Inki motakoborire amaswali ase chiredio, chitibi ase mokogenda? Inki motagotwara epress conference Gusii aa, motebe ng'a motagete amagenderero Gusii aa? Bono togochandekeka buna Abagusii. ebiongozi bachorire bare gose gose iga. Mweshimiwa Onyonga, chingaki chiaikire, kogokonya Matiang'i inyora abananchi ba Kisii county as a senator at this point, boria ebinto ebi, kwanera abananchi. Kaba riogi ri'abananchi ase ekaunti ase egraound. Twachandekire buna abanto ba Gusii. Chikaunti chinde ng'a ndoche chibara nkorosia gochire. Oria omochando sana chibesa chigocha thirteen billion people's taxes chiaenda ase omobuko bw'omonto. Naende abananchi bonsi pi banyamire noo more mosonchete. Nano nki morakore oroche? Abagaambi oroche mochorire. Inki mogochirera iga motari koboria ebinto ebi? Nere emessage yane ntete kogenda ase Doctor Okengo Fred Matiang'i. Ntete komoa erequest eye amo, isato, sorry. Number one, kero ogochia ko. Koa abanto chiticket chia Jubilee, tiga enomination ekoru, abananchi bachore omonto batagete. Gekogera bono iga simbarao tigoire abanto amaiso, abanto barorire ng'a omonto obwate chibesa ogosera ovyo ovyo, tari ng'a nere ogochia gokora egasi. Kororera omonto amabera onya korora rioka rioka, tari ere oywo kogokora egasi. Tari korokwa ogokora egasi, egasi na akili, monto akoimoka orengereri buna omonto obwate akili oteba ng'a nabokire rero buna ekiongozi nimbwate gokora abananchi egasi, ekero narora chiprogram, chisystem chiga ase nokora egasi. Ogoenda iga oteba tick, ogenda iga oteba tick, ogenda iga oteba no, okorecti. Amaete ng'ati ande nigo echi abanto engigwe ng'ibagokwana.

Kera ebiongozi biachorire gochia ofisi, guarantee teiyo ng'a ngochia gokora bare egasi. Nabo omona inche agochora omonto ase ekerengererio ekiya naki ntagete omongwana oyo ase ofisi ankorere egasi. Bamanya goika iga aria baonchoka, togosaba Doctor Okengo Fred Matiang'i, espirit ere tokomanyete nero. Nere toite koresa ebiongozi biago. Togokoa empi nonya na eyemo, empi eye tiga ekore egasi mpaka kera omonto amanye empi y'amatiang'i yakorire egasi iga. Tokoa egavana nonya na eyemo, egavana echi omokanye aikaranse inse agote after six months mipango ki babwate ya county. Chi MCA tiga chikore egasi yabo buna chi MCA. obatete kabisa banyore chinguru bakore chigasi buna chia emcee. Tibabasa goikera ng'a tochore ebiongozi basoe engaki y'amatiang'i naende batobere buna twabererwe bono iga. Ekiomwerero, omochie w'amatiang'i. Ekiomwaerero, abagusisi more, chora ebiongozi kulingana na amaono abo. Obatenene bachake gokwana, nabo okorora one abwate egento agokwana, nabo okorora one akore kende. Chora abanto abang'aini barakore egasi, mobosa ogochora abanto morachie kobagosia bosa onye orakiri chiabo nonye chikerete abwo simwabo ase ba ebinto ebi bagokora. Gekogera inki oroche morantebi estage ya kisii county yaberete ang'e emiaka ebere etaikorosiwa, chinguru chiroo, ekere etown ime kera omonto akamaete ng'a chinguru echi nchiroo. Engiocho oranteberie chidustbin chisabekirwe ecounty. Ntibwati dustbin gese? Ngeroche otanteberie echirete agacheru ne county. Inki orantebire oroche buna togamba igaa bagusii baito? Inki chisigo echi system ki chigoakanirwa na abananchi kera omotienyi, abanto babwate amache bonsi pi ngoakana besigo echi system ninki? chitakobeera chingiya bosongoka, embura egotwa chigochicha igoro, omoembe gotioka ogotioka gwoka. Abagusii tochore viongozi kulingana na buna tobaroche bare abang'aini, as simple as that, or else gusii yaito ngochia koira nere mega, simbarati ase tanyora kisii achakire gopika, bono iga nonya besa nchiyo kisii county, kisii town eye besa nchiyo, bono iga nonye kisii town iga biashara bire nse. Engaki ongwae chibesa echi chiarenge goakera ase, because abanto ngwakanwa baye emechara. Bono ne chisiisi chioka chikorera, chi COs chioka chikorera, chi MCA chioka chikorera, abananchi abafanyikazi bonsi pi be county bakorera, meaning ng'a omonto okoiba noyomo, am telling you. Ebiongozi bia Kisii, abananchi ba Kisii let's rise up and question these things. Abanto nkaira ba chibesa chia abananchi bakogenda nachio pi naende mbatagete komanya.